ibuku rĩa mũtũrĩre Eh, muthenya wa Sunday twaririe horo igi korobia na meroni ĩĩ korobia na meroni ũmũthĩ ngwenda tũrore maũndũ makoretwo magĩkĩhanĩka ti ũndũ ti ũndũ mũnene ti ũndũ tũtoĩ nĩ ũndũ tũĩ Eh, kiumia kĩu kĩahĩtũka rĩ rũhonge rwa rũhonge rwa rĩera rũgakorwo rũkiuga no kuura mbura thikũ igĩrĩ wega nĩguo na mbura nĩ raringire ĩ wega biũ ũmũthĩ kwĩna kariũa ĩyo na ira nĩ kurĩte mũthenya ũcio ũngĩ nĩ kwaurire kidogo ta rĩu ĩkorwo wĩ taũni kana wĩ handũ rĩ handũ taũni-inĩ mbura yanjie kuura na kwĩna andũ Onaga andũ manjia gũteng'era. Ĩĩ, andũ mambagia kũũra. Mathi, mathiaga nakũ? Kũrĩa ah. mbura ĩrĩ kana mathiaga nakũ? Kũrĩa mbura ĩtarĩ. Kũrĩa mbura ĩtarĩ. Ĩĩ, magathiĩ kwĩyũa mbura. Ihenya. Ĩĩ, ihenya. Mathiaga ihenya. Ĩĩ. Tondũ nĩmagĩa na bata wa kwĩyũa. Ĩĩ. Hĩndĩ nĩguo wonaga mũndũ akĩanjia okorwo wĩ mũciĩ nĩũkwendaga gũthiĩ kambĩ kana nĩũkwendaga kumĩra kana nĩũkwendaga gũthiĩ kĩanda nĩ kũrĩ handũ ũkwendaga gũthiĩ nĩguo mhm. wanjagia gwetha maburi. Ĩĩ. Ĩĩ, ũkarika he he he gumboot ndakoragwo nacio mwaka mũhĩtũku. Ĩĩ. Eh, ũgathiĩ atĩa? ũgathiĩ gwĩcitha kũrĩa irĩ ĩ ona ũra- ĩ kambuti ciakwa ciĩku no ũrarĩ nacio ĩ nĩ kĩmani ũraikũrũkĩte nacio kĩanda ĩ ciĩku ũraigire kũ kĩmani Ehe, nĩguo ciethaga nĩguo ũkathi kana he kabuti wagũrĩte mĩaka ĩtatũ mĩhĩtũku Mhm. ũgathi gũcurũria ĩ ũkahura mbũmbũĩ ĩ tondũ wagĩa na bata mhm, oh yes ehe, rĩmwe na rĩmwe nĩtwĩkoraga tũhana ta ngambuti icio mhm, kana kabuti ta kau mhm,

Ĩĩ. makariganĩrwo nĩ gambuti Mhm. makariganĩrwo nĩ tũbuti Ĩĩ. mũndũ ũyũ okaga kũrĩ we rĩ Mhm. okaga kũrĩ we hĩndĩ ĩrĩa araurĩrwo ĩ Mhm. kana nginya hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte gũkaga we gwaikara wega gũtirĩ na thĩna o wothe wa mbura kana marurumĩ kana ma- matu kana kĩ nĩ akoragwo e nawe Mhm. ĩyo nĩwe ĩtagwo loyalty Yes. mũndũ gũkoragwo akwamĩte nawe Mhm. hĩndĩ ciothe Mhm. either kwĩ mbura gwake mũtũrĩre-inĩ wake kana Nĩguo. gũtirĩ mbura Mhm. mũndũ nĩ aragũbatara hĩndĩ ĩrĩa ena thĩna Mhm. na no aragũbatara hĩndĩ ĩrĩa arakena Mhm. mũndũ ũcio nĩ mũndũ royo Nĩguo. ũngĩgacemania na mũndũ wĩna bata nawe hĩndĩ ciothe Mhm. mũndũ ũyũ ũrakua iburi hĩndĩ ciothe ũcio nĩ Mhm. mũndũ wĩna bata na iburi Ĩĩ, hĩndĩ ciothe nĩ ĩĩ, mũndũ wĩna bata nawe nĩguo. angĩkorwo nĩ mũndũ ũragwetha hĩndĩ ĩrĩa maũndũ make magĩrĩte biũ Mhm. to rĩrĩa mathũkĩte biũ Mhm. mũndũ ũcio nĩ mũrata wa kũiga Nĩguo. a friend to keep Mhm. sawasawa Yes. na ĩkorwo ngwethaga rĩrĩa ndara- ndĩrenda "Ĩ, DJ ingĩ tũtiĩrĩgaine ĩ Ĩĩ. ũrĩ okuo ĩĩ niĩ ndĩ okuo Ĩ, ngwenda gũkũgeithia ĩ ehe no atĩrĩrĩ no kona magana matatũ handũ matatũ Eh, ĩĩ reke ngũikĩrie Yes. ndagũikĩria ũguo Ĩĩ. o ndũngĩnjia nĩ ciakinya ona ona ndigagũcokeria ndũkanjokeria Yaani wacoka ũhũrĩre thimũ ũkĩnjĩtia thirĩ ĩĩ Yes. kana ũkahũrĩra rĩngĩ ngũ- eh, he andũ ngwamĩte ngũ- eh, na gathirĩ karĩa kangĩ ndũrĩ wandĩha Yes. Ah, nĩ kũriganĩrwo Ĩĩ, rĩu ũcio Ĩĩ. nĩ mũndũ ũragwetha Mhm. tondũ akũhanainie na ibu buri Nĩguo. ako hanainie na gambuti Mhm. ako hanainie na kabuti Mhm. aragũbatara o rĩrĩa ena thĩna nĩguo rĩrĩa maũndũ make marĩ mega manyorokete Mhm. rĩrĩa gũtarĩ na matu mũtũrĩre-inĩ wake Mhm. ndaragũbatara nĩguo wethe mũndũ ũrĩkorwo wĩna bata nawe Mhm. hĩndĩ ciothe Yes. mũndũ wa gũgũkua ta iburi Mhm. mũndũ wa gũgũkua ta gambuti Mhm. mũndũ wa gũgũkua ta kabuti Ĩĩ. kana gũgũkua ta gĩthaku Mhm. okage ha- okage okage rungu rwa gĩthaku hĩndĩ ĩrĩa aragũbatara akarũgama matu mathiĩ akauma matu mathiĩ biũ.